F'dak iż-żmien, Ġakob nissel lil Ġużeppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twieled Ġesù li jsejħulu l-Messija. It-tnissil ta' Ġesù l-Messija sar hekk. Ommu Marija Wara li tgħarrset ma' Ġużeppi, qabel ma morru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu, Ġużeppi bin David, xejn la tibża' tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, Għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom. Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu! Int temmen li Alla jwettaq tassew kull wegħda li għamel? San Mattew jiftaħ l-Evanġelju tiegħu billi jagħtina l-arblu tar-razza ta' Ġesù. Għaliex għamlu dan? Bih ried jurina li Ġesù Iben veru ta' Marija, hu tassew il-wegħda li Alla għamel lis-Sultan David nisel Abram, il-missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Il-wegħda kienet dik li minn nislu għad joħroġ Salvatur u Sultan li jsaltan fuq il-poplu bil-ġustizzja u bis-sliem, u li ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Marija, kellha taffaċċja sfida kbira għall-fidi u l-fiduċja tagħha f'Alla, u għall-fidi tal-familja tagħha u ta' Ġużeppi, ir-raġel li kellha tiżżewweġ. Hi ġiet mitluba terfa' toqol ta' responsabbiltà kbira. Qatt ma kien instema' qabel li tarbija setgħet titwieled mingħajr l-intervent naturali tal-missier? Interessanti li wieħed jinnota minn dan ir-rakkont tal-lum li tant kellha fidi u ntelqet fiduċja f'idejn Alla, li jidher li kien b'intervent sopranaturali, li Ġużeppi sar jaf b'dan kollu li seħħ fiha. Infatti, l-anġlu ma qalx lil Ġużeppi, Emmen dak li qaltlek Marija dwar l-Ispirtu s-Santu, imma qallu biss, Dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Bl-istess mod li hija fdat lil Alla biex jieħu ħsieb hu biex iwassal lil Ġużeppi jemmen li hi ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, hi fdatu li hu kien se jipproteġiha min-nies. Dak iż-żmien, il-Liġi kienet tgħid li Ġużeppi seta' jikxef li Marija ħarġet tqila, u kienu jħaġġruha. Hi setgħet ġiet imwarrba minn Ġużeppi u l-familjari tagħha. Setgħet ġiet maqtula bl-Iben ta' Alla li kien għadu kemm tnissel fiha. Imma f'din il-kriżi tal-għaġeb li kienet tinsab fiha hi emmnet lil Alla. Afdatu u b'din l-attitudni tagħha hi kienet l-aktar ħlejqa li għoġbot lil Alla. Ġużeppi, li kien raġel ġust, li kien qed jaħseb li minflok jikxifha, jibgħatha xi mkien bil-moħbi tan-nies. Iwieġeb għas-sejħa ta' Alla b'ġenerożità. Hu jilqa' li jieħu wkoll ir-responsabbiltà li jieħu ħsieb u jipproteġi lil Marija u lill-Iben ta' Alla imnissel f'ġufha. Minkejja li Marija u Ġużeppi ma kellhomx irwol faċli u għaddew minn ħafna tiġrib, skumdità u perikli minn kullimkien, Alla ppremjahom għall-fiduċja tagħhom. Billi ħa ħsiebhom u pproteġihom Hu permezz tal-gwida li thom bl-anġlu u permezz ta' xi bnedmin għorrief. Kemm Marija kif ukoll Ġużeppi huma mudell ta' fidi għalina. U int, kif tittratta diffikultà f'ħajtek? Kemm tibqa' temmen li l-id ta' Alla qed tmexxik fid-dlam li jkun hemm madwarek? Alla qatt ma jitilqek, imma ma jistax jiggwidak bħalma għamel ma' Marija u Ġużeppi jekk int ma titolbux biex jagħmel dan. Jekk int biss tgħidlu, Ħa nafda ħajti f'idejk u nimxi skont tagħlimek u ngħix tassew, Hu jiġi u jibqa' miegħek sa ma jwasslek fil-glorja tas-sema. Mulej Ġesù, inti l-Messija u s-Salvatur tad-dinja, it-tama ta' Iżrael u tan-nazzjonijiet kollha. Saltan fuq il-ħsibijiet ta' moħħi u fuq ix-xewqat ta' qalbi, u kun ir-re tad-dar tiegħi. Marija Omm Ġesù, ir-Re, lilek għamlek Reġina fuq il-ħolqien kollu għax hekk għoġbu. Int li għoġobtu bl-attitudni tal-ħajja tiegħek, itlob għalija ħalli jien ma nħalli xejn f'ħajti li jżommni lura milli nirċievi l-ferħ dejjiemi tas-salvazzjoni u tal-fiduċja kompleta tiegħi fih. Intom tiggwidawni f'kull ħaġa li jiena nagħmel. Grazzi ta' dan. Amen.